күнүнэн күндү өнньүс олохтоохторо, эһигини эргэ Хаҥа дьылынан уонна бүгүҥҥү Таҥха күнүнэн эҕэрдэлиибин уонна эһиэхэ-таҥха туһунан иһитиннэрии оҥоробун. Биһиги өбүгэлэрбит айылҕа араас көстүүтүн, сарсыҥҥы күн хайдах буолуоҕун, тугу көрдөрүөҕүн биттэнэр, таайар сабаҕалыыр мындыр өйдөөхтөр этилэр. Кинилэр күннээҕи үлэлэрэ олохторугар көрсөр үгүс кыһалҕалара барыта холбоһон, тугу барытын эндэппэккэ билэр, көрөр-истэр күүһү иҥэрбитэ. Былыргы сахалар хаайыстыбаларын үлэтигэр сөп түбэһиннэрэн сылы икки кэмҥэ араараллара сайыҥҥы уонна кыһыҥҥы диэн. Бу үлэни-хамнаһы аттарарга, сүөһүнү-аһы, дьиэни-уоту дьаһанарга көмөлөһөрө. Ол иһин сыл сайыҥҥы аҥара саамай эппиэттээх кэминэн ааҕыллара. Ол кэмҥэ от үлэтэ, үүтү-ыаһын, Тас хаһааныы балаҕаннарын кыһыҥҥы кыстыкка бэлэмнииллэрэ. Кыһыҥҥы кэм үлэ-хамнас өттүнэн сайыҥҥы курдук улахан суолтаны ылбат этэ. Ол кэмнэргэ уһун киэһэлэргэ бэйэлэрин аралдьынан араас остуол оонньууларын, сэрэбиэйдэрин тэрийэллэрэ. Тымныы оройугар күн саамай кылгаан турар кэмигэр киһи этэ-сиинэ уларыйар, маннык турукка киһи өйүгэр-санаатыгар сэрэйии-таайыы баһыйар. Ол иһин былыргы сахалар санааларын Бөхсүтээри билгэлэнэн күүс-күдэх ылыналлара, таҥха итэҕэлин кытта сибээстээх, таҥха киһи олоҕун, билиҥҥи туругун быһаарар. Тохсунньу ый таҥха ыйа. Тохсунньуну былыр бүтэ иитиллэр. Хотугу сахалар хараҥа ый диэн ааттыыллар. Бу ыйга түүн уһун, күнүс кылгас, аам-даам тымныы түһэр. Хараҥа бөрүкү. Урут дьон хараҥа оройугар бил-билгэ дьиҥнээх диэн итэҕэйэллэрэ, ол иһин таҥхаланыы диэн үөскээбитэ. Тохсунньуга сааһы сайыны билгэлииллэр. Бу ыйынан от ыйын көрүөххэ сөп. Тымныы буоллаҕына сайын сөрүүкүүр, сөрүүн, сылыйдаҕына сайын куйаас, тибии түстэҕинэ от ыйыгар сөрүүн буолар. Элбэхтик кыраһалаатаҕына өҥ сайын буолара күүтүллэрэ. Тохсунньу уон түөрт уон тоҕус күннэригэр Таҥхалыыр саамай табыгастаах. Бу күннэргэ түһүүр түүлбүт иччилээх. Сөлөкүүттэр тохсунньу уон биир күнүгэр түүн уон иккигэ тахсаллар. Бу оһох охтооччулар. Тохсунньу уон үһүс күнүгэр түүн уон икки чааска бары тахсаллар. Бу күннэргэ улаханнык айдаарар табыллыбат. Ити кэмнэргэ хайдах сылдьаҕын да, Салын ааһар дииллэр. Остуол толору астаах буолуохтаах. Таҥха кэмигэр инникини арыйан, көрөн үчүгэйи, үчүгэйи кэрэһилээн ис куту бөҕөргөтүнэр, сүргэни көннөрүнэр бириэмэ буолар. Таҥхаланыы уон ахсыс үйэҕэ нууччалар кэлбит кэмнэриттэн баар буолбута буолуо диэн билигин сэрэйэллэр. Айыы таҥара, ыраас уу, барыта бу нуучча итэҕэлэ диэн абаҕалыыллар. Күлүкүүн тугу барытын билэр дииллэр. Күлүкүүн диэн тыл түөрт омук тыла эбит. Кини уу тойоно эбит. Ол эрээри Күлүкүүнү кытта билиҥҥи кэмҥэ олох сибээстэһимэ. Аттыгар баар эйгэни уһугуннарыма, аймаама диэн үөрэтэллэр. Этэҥҥэ сырыт диэн сахалар мээнэҕэ эппэтэхтэр. Бу кэмҥэ киһи өтө көрөр, космоһы кытта ыкса сибээстэһэр эбит. Ол иһин бу кэмҥэ сирэбиэйдэнэллэр, таҥха хайаан да түөрэх быраҕыытта диэн хамыйах быраҕыытынан саҕаланара. Дьон төгүрүччү туран баран, кылтан хатарыллыбыт быаны тутуһан, алгысчыт алгыһын истэллэрэ, бэйэлэригэр иҥэрэллэрэ. Бу ыйга урут табаайбалар оҥоһуллубаттара, бырааһынньыктар түһэриллибэттэрэ, уһун айаҥҥа турумматтара. Бу иһийии, чуумпурар, инникигэ былааннанар ый буолар. Сахаларга тохсунньу ый күүстээх ый. Тоҕо диэтэххэ, тоҕус сыыппараттан турар. Тоҕус сыыппара ийэ оҕотун иһигэр илдьэ сылдьар кэмэ. Күн, күн систематыгар тоҕус планета баар. Тоҕус сыыппара киһини аһар уонна сабар. Таҥха кэмэ ыраастаныы кэмэ. Айылҕа хаттаан ыраастанан, саҥа буолар уонна саҥаттан барар. Билиҥҥи олоххо ол обновление диэн ааттанар. Саҥа күүстэр, күүстээх санаалар, үтүөнү көрөр кэм саҕаланар. Таҥха кэмигэр билигин элбэхтик чуумпуран, иһийэн ылын. Хараххытын симэн олорон, Харыйабыт аттыгар, наҕыл музыка дорҕоонугар үтүөнү кэрэни санаан бараланан «Таҥ» диэн таҥын оҥор диэн тыл урут киһи олоҕун өтө көрөн инникитин быһааран кэбиһэллэрэ. Таҥха этитиилээх. Онон сэрэнэр, сэрбэнэр, харыстанар ирдэнэллэр. Таҥха кэмигэр таҥаһы таһырдьа хаалларбаттар, киһи кута баран хаалыа диэн. Ордук хос тылы саҥарбаттар, саҥа Күүстээх буоллаҕына туолуон сөптүн. Киһи тыла ох диэн өс хоһоонун сахалар мээнэҕэ эппэтэх буолуохтаахтар. Иэс-күүс биэрбэттэр, баай-дуол уу буолан суураллыа диэн. Бу кэмҥэ биһиги итэҕэлбитин ыҥар, иҥэринэн кэрэбиэйдэниэхтээхпит. Айылҕалаах киһи түстээбитин ыһы-тоҕо кимҥэ да кэпсиэ суохтаахпыт. Урут бэл сирэйдэрин суммакка хэттэ күн Кимниин да кэпсэппэккэ, тугу да гыммакка, анаан оҥостон таҥха иһиллииллэр эбит. Билигин кутталлаах киһи кутун аймыыр, бүлүүһэ сүүрдүүттүттэн аккаастанар ордук. Ол оннугар үтүлүк быраҕыыта, иннэлээх ууну көрүү, чүмэчинин уулларын кутуу, кинигээнэн билгэлээһин, каартанан сэрэбиэйдээһин уонна уон икки Челаньяны хоруйан, кыттык анныгар уһу, арыый-ама ньымалар буолаллар. Урут элбэх киһи ойбоҥҥо баран, суорхананан-бүрүнэн олорон Үлүкүүннүүн көрсөөрү бу сыл миэхэ тугу аҕалыай диэн ыйытаары күүтэллэрэ. Өссө быраҕыллыбыт өтөххө баран Үлүкүүнү кытта хаартылаан кыайан кыайааһын диэн үһүйээн баара. Ол ылбыт көмүстэрин Кириһиэнньэҕэ дылы бүтэриэхтээхтэр дииллэрэ. Өскө кыайтарар түгэннэригэр бу орто дойду олоҕуттан барар суолун аһыллар эбит дииллэр эбит. Биһиги кэммитигэр кумааҕыга улахан куруук уруһуйдууллар, ону хас да чааска араараллар, хайысханы ыйаллар, киһи хараҕын баайаллар, саптаах бүргэс туттараллар, илиитин уһунунан тутан туран уруһуйга чугаһатан Бүргэс ууга ханна түһэринэ эппиэтин көрөллөр. Хоту өттүгэр түстэҕинэ ыарыыга табыллыбакка, соҕурууга түстэҕинэ суол, ситиһии, табыллыы ыраах дойдуга айаннааһын, илин диэки түстэҕинэ таптал, дьиэ кэргэн бөҕөргөөһүнэ, оҕо төрөөһүнэ барыта тэҥҥэ буолуу бэлиэтэ, арҕаа түстэҕинэ куһаҕаҥҥа дэнэр. Өссө урут хаар сиитэлииллэрэ. Бу хаар хаар да хаалбыт суол Бу сылга биһиэхэ тугу билгэлиирин көрөллөрө. Кыра оҕо атаҕын суола хаалбыт түгэнигэр оҕо кэлэр диэн этэллэрэ. Ынах ат суола хааллаҕына баай, баайбыт-дуолбут эбиллэр дииллэрэ, ким да үктэммэтэҕинэ туох да уларыйыы буолбат дииллэрэ. Өссө остуол анныгар олорон ким да суоҕар мискэлээх уулаах ууга көрөллөрө. Ол ууга туох эмит көстүөр диэри олороллоро. Иннэлээх ууну көрүүгэ уулаах бөлүһүөҕэ икки кылгас сабы иилинэн иннинэ нөҥө аһараҕын уонна өскө сап ууга эргийэр бэйэ-бэйэтин кытта эриллэр түгэнигэр бу боппуруоһун ыйыппыт боппуруоскар оҕон дуу бэйэм дуу кэргэн тахсаргын түстүүрэ. Үтүлүк быраҕыы диэн баар. Бу баҕа санаа үтүлүккэ баҕа санааҕын этэҕин, онтон кэннин диэки сэрэнэн быраҕаҕын. Ытыһынан түстэҕинэ анаа туолуута, биирдэ умса түһэр түгэнигэ ыарахаттардаахтык буолар дииллэр. Олорор дьиэҕэ таҥхалаабаттар, тоҕо диэтэххэ ыҥырыллыбыт ыалдьыт куһаҕан тыына, энергията, дьиэҕэ кириһиэнньэҕэ дылы хаалан хаалыан сөп. Кириһиэнньик күн Хүлүкүн туох баар куһаҕаны барытын ыраастаан илдьэ барар, таҥха кэмнэригэр элбэхтик алаадьы астаныахха уонна оһохпутун аһатыахпытын наада. Таҥха кэмигэр киһи улаханнык саҥарбакка дьиэҕэ нус-бас олох наада. Билигин биһиги төрөөбүт сылбытын-күммүтүн, ааппытын, чыыһылабытын, ыйбытын барытын саҥа технология көмөтүнэн ситим нөҥүө көрө-билэ олоробут. бэл диэтэр күммүт хайдах ааһарын кытта этэллэр. Бэйэбитин араас ньыманан ыраастанабыт, эм-том күүскэ сайдыбыт үйэтигэр олорор буолан, оҕобут үөскүөҕүттэн кини доруобуйатын, кини кимин-тугун барытын билэбит. Уруһуй нөҥүө билигин уйулҕа үөрэхтээхтэрэ киһи ис туругун, сурук сурук-бичик нөҥүө кини хайдах майгылааҕын, сигилдээҕин барытын билэллэр. Аныгы үйэ дьоно буоларбыт быһыытынан, кэлэбит барабыт, ситим нөҥүө билсэ-көрсө олоробут, элбэххэ үөрэнэбит, аһаҕастык санаабытын этэбит. Ол эрээри төрөөбүт сахабыт итэҕэлэ, өбүгэттэн бэриллибит итэҕэлбит норуоппутун түмэр, биир сомоҕо оҥорор. Былыргыттан мээнэ саҥара-иҥэрэ сылдьыбат, уһуну-киэни толкуйдуур, холку сэмэй, дьоммор таҥха кэмигэр уоскуйууну санаа өттүнэн инникини сөпкө былааннаан ырытан көрүн диэн ыҥырабын эһиэхэҕэ бу сыл доруобуйаны табыллыыны ситиһиини аҕаллын үтүө күнүнэн күндү нэһилиэк олохтоохторо дьиэ хаһаайкалара эдэр ийэлэр Бу эһиэхэ аналлаах кыра сүбэ биэриэхпин баҕарабын. Хас биирдии хаһаайка дьиэ хаһаайката дьиэтин бэйэтэ ыраастыахтаах. Ханнык даҕаны эмчит дуу, экстрасенс кэлэн ыраастыырын күүппэккэ, хас биирдии хаһаайка бэйэтин дьиэтин бэйэтэ ыраастыахтаах. Ол курдук Мин бу эмтээх отторунан айылҕабытыгар баар айылҕабыт биэрэр бэлэҕинэн отторунан дьиэни хайдах ыраастыыры кыра тэттик сүбэлэри биэриэҕим. Биһи билэрбитинэн биһиэхэ үүнэр оттор ыраастыыр оттор бааллар. Ол курдук бу кытыан от Кытыан от эмиэ дьиэни ыраастыыр, дьиэ бактериятын өлөрөр, өлөрөр диэн буолла һэ. Онон былаан оттон бу кытыаны бэйэтин наһаа үчүгэй сыттаах, кытыаны бэйэтинэн эмиэ дьиэҕэ ханна эрэ аан үрдүнэн дуу, муннукка дуу кыбытан эмиэ бэйэтэ туран эрэ оннук ыраастыыр эмиэ туохтаах суолталаах эбит сөп. Билигин былаана бу кинини биһи уматаммыт эмиэ дьиэбитин ыраастыахпыт. Онтон былаана бу Биһи олбуорбутугар, оҕуруокка үүнэр кыа кыа кыата кыа угайын буолар дии. Кини буоллаҕына наһаа үчүгэй сыттаах эмиэ тобу полынь ньууччалыыта полынь туох царица трав диэн буолар дии ньууччаларга. Кини буоллаҕына эмиэ хастаҕына туохтаах хастаҕына хас да көрүҥэ баар. Онно былаана бу биһиэхэ үүнэр холобура бу кыылга эмиэ бу наһаа үчүгэй ыраастыыр туохтаах суолталаах эбит сэ. Аны былаана бу наһаа үчүгэй олох боҕуруоскай от. Бу боҕуруоскай от наһаа үчүгэй сыттаах. Боҕуруоскай отун туга научная это тимьян ползучий день, Богородская трава Бу эмиэ ыраастыыр туохтаах суолталаах. Бу харатаала этэринэн буллаҕына бу үөрэ үөрэ ото кыа ото дьибиччик икки ааттаах кини буллаҕына хараны бартын ыраастыыр диэн кири хаҕы бартын ыраастыыр куһаҕан тыыны сибиэни ыраастыыр диэн сөп ол бу дьиэни ыраастаммытын кэннэ Бу дьэ ол кэннэ боҕуруоскай отунан дьэ ырааһы барытын дьэ бөҕөргөтөн дьэ наһаа чысык таһааран бу тугунан боҕуруоскай отунан биһиги булаллатабыт. Бу туох кытыан от уматан көрдөхпүтүнэ түргэн баайда кумайан хаалар кини били туга элбэҕи батталаа дии сымалата элбэҕи баппылар ол иһин аан бастаан биһи кинини туох куту туттабыт чиппа куту туттабыт бу

Бу оппун маннык бэлэмниибин уонна бу миэхэ наһаа эбээбиттэн бэриллибит алтан подноснаахпын. Ол подноску уураммын наар буруолатааччыбын. Холобура биһи буруолатыам иннинэ хайдах ыраастыырбын кэпсиэхпин баарын. Ол курдук аантан саҕалаан, киһилии аантан саҕалаан истиэнэни кыйа маны хосторго хас биирдии хоско барда киирэбит. Онно хоско киирдэхпитинэ муннуктары уонна кыратык туохха түннүккэ тохтуу түһэбит, арый уонна холобура хоско орон баар буоллаҕына ол ороҥҥо холобура бу оҕо ороно буоллаа дии. Ол оҕо оронугар кыратык маннык буруоларга түһэбит, оннук сыдьан эбит ботугуруу сылдьабыт, көрдөһө сылдьабыт. Бука диэн э, миэхэ көмүлэс бу оҕом оннук доруобай буоллун индиэтик көрдөһөҕүн ис сүрэххиттэн эп уонна оннук э, кэрийэн кэрийэн кэлэҥҥин төттөрү ааммытыгар кэлэбит эп ааммытыгар кэлэн баран э, кини бүппэт бу холобура бүппэт бу баччыкый инди буруолу сылдьар буолар ол буруолаабытын биһи таһаджа тахсабыт күүлэбитэ тахсабыт уонна таһаджааҥҥа ааммытыгар күүлэ тас өттү ааныгар эмиэ бутуохпун

плитканы холбоон баран, плитка үрдүгэр эмиэ ыһан күнү быһа эмиэ маннык күнү быһа дьин булу да туохтубут эмиэ дьиэни буруолатабыт ароматерапия диэн. Бу дьэ тугум үрдүгэр уурдум, үөрэм оту, дьэ үөрэм оту аргыай айдык маннык сыыйан буруолуурбут. Дьэ уонна туппутунан мин ыраастыбырам. Ол ыраастаан кэлэн бараммын Арый бөҕөргөөтүн, дьэ ыраастаммытын бөҕөргөөтүн диэн туохпун э боҕуруоскай оппуны уматан буруолатым. Дьэ уонна дьиэм ырааһынтай диэн санаалыын чэпчээммит бырбааччы үчүгэйдик олоробун. Таҥха диэн төһөлүйүгүттэр тахсалларын хаана маннык билгэлэнэллэр, иҥин диэн кэпсэтиини истэрбитим иһин холобур кэпсээн ылар этэ. Онно Күннэргэ маннык холуур туохтууллар үһү. Кыбыттан сүһүөхтээх оту киллэрэн баран ирээккэҕэ ыйыыллар ыйыыллар диир этэ. Уонна ыйаан баран маннык ыйыыллар диэн хайда эрэ оту ыйыыдьыбыта быһыылааҕа. Хайдах ханна ыйыыллар

Ол бииргэ буотах болтуттаах оонньо. Ол кэмҥэ ол от клубр аптаахтан хаҕатха хамсыыр быһыылаах. Уну остуолу үрдэллэр диир этэ. Таах маннык остуол отун хамсыыр отун ныртык хайыы маннык хамсыыр сүүрэр сүүрэр ханна баҕарар баран диин курдук ардыгар олох да күүскэ да хамсатыахтарын сөбүлүүр. Антон Небеҕан билгэнэчи туор аптаахтан хаҕарыллар быллаайы ол кэмҥэ.

чэһин алаайда көппүтэ тугум буолбута сыл бүтүүтүн диэккинэн киниэхэ эппит эппитэ же буолбута да курдук Ото танха кэмигэр урут бии көрөрөт таппытына атакка таҥаан сөйдүү урун сүлүкүттэ кэлэн илдьэ барыахтара дииллэр этэ. Киэһэ таһаджа хаатаһамман ыһытаһамман хүлүкүттэр хөбүлэхтэрэ уоҕа дииллэр этэ. Таҥаһы таһырдьа яппаттар этэ хөллүкүн киириэр дылы уон тоҕус сылаабы. Ол бии хаҕана сэбиэскэй былааска онну-манна сэрэбиэйдэннэххин уттанар баллан Ол иһин мээнэ сэрэбиэй иин дин уох буолар этэ. Уонна отто былыргы кинигэни үүрдэллэр диэн ааттыыллар. Былыргы кинигэни ылаллар уонна маннык оттотунан иннигэс буолан баайалла уонна маннык ыйыллар этэ сахайыллар. Оны хайдах этерийбит? Монтойдары булаҕына, уҥа диэкки бардаҕына, туолар диэн сөп дииллэр, туолар биир өттүгэр бардаҕына туолбат диэн айылларытын. Онно били кинигэнни маннык былыргы кинигэнни хабан тураҥын бэйэм маҕа ханаабын ботугуруугун дииллэр этэ. Онон лаҥын маннык аһаҕын. Ол ахан баран маннык тугун туоты быһах төбөтө

билгилэнэргитиэр билгэнэрбитиэ боло улаханнык олох эбээбит олох маннык сөбүлээбэт этэ сөбүлээбэт дьа билгилэмэтэхтара билгенин